Kemm kellhom importanza l-kitbiet fil-ġurnali l-Malti li kiteb Dunkarm dwar il-bżonn ta' għodod lessikografiċi fl-ewwel deċennji tas-seklu 20 li hu jsejjaħlu bħala il-perjodu ta' żvolġiment kbir. Eħe, huwa, Dunkarm, dan hu stess isejjaħlu perjodu ta' żvolġiment kbir, u jagħmel hekk bir-raġun kollu, ġifieri. Hemm żvolġiment kbir fil-letteratura, bdew ħerġin kotba kbar, klassiċi, ġifieri, taħt l-ezzaltniet, u kotba oħrajn, letteratura il-jien u lil minnu wkoll fit-tletinijiet, Leli ta' Ħaż-Żgħir, żvolġiment ukoll fl-edukazzjoni. Il-Malti beda diħel aktar fl-edukazzjoni, allura bdew ħerġin aktar kotba bil-Malti. kellek svolġiment f'kull qasam fid-divertiment. Il-kumpanija pereżempju ta' Mikelanġ Borg Indipendenza bdiet tagħmel drammi bil-Malti. Faqqsu l-gazzetti bil-Malti anke qabel jiġifieri minħabba l-kwistjoni tal-lingwa. Kellek ukoll dizzjunarji li bdew ħerġin. Jiġifieri dan l-iżvilupp imbagħad ried jiġi msieħeb minn għodod lingwistiċi. U fi ħsieb Dun Karm ma jistax ikollok lingwa mingħajr l-iktar għodda importanti tagħha u għalih kienet kitibha ġifieri li kienet id-dizzjunarju. Issa Fit-tletinijiet meta Dun Karm kien President tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, llum l-Akkademja kif nafu, kien qed jikteb xi editorjali. U fost suġġetti oħra imiss ma' suġġetti lessikografiċi. Pereżempju, fl-1933 jikteb dizzjunarju tas-sinonimi Maltin. Mhux kiteb dizzjunarju hu, ġifieri, kiteb dan l-editorjal. U maqsum f'partijiet differenti, f'ħarġiet differenti. Jiddiskuti pereżempju l-ħtieġa ta' għalfejn għandna bżonn teżawru prattikament u jsejjaħlu dizzjunarju tas-sinonimi. Jagħti l-eżempju pereżempju għalaq, qafel, tebaq u sakkar. U jagħti eżempji oħrajn. U joqgħod jidħol fix-shades of meaning differenti bejn jien naf, per eżempju, għalaq, mod tagħlaq il-bieb, imma mod issakkru jew titboq xi ħaġa b'tali mod li lanqas tħalli l-arja tgħaddi, per eżempju. Daħal f'dawn l-irqaqat kien qisu qed iħejji triq hemmhekk Dunkar mal min rid jiġi warajh u jiena nħobb ngħid li kważi kważi kieku ma kellux l-età li kellu kien idejh kienet qed tieklu biex jaqbatu jiktbu dan id-dizzjonarju tas-sinonimi. Kiteb ukoll fl-1936 eh, editorjal ieħor, Dizzjonarju Malti. Eh, U hawn jgħid li minkejja li kienu jeżistu ċerti dizzjunarji diġà, kien wasal iż-żmien li l-vokabularju Malti jiġi rappreżentat bl-għeruq u x-xniexel, jiġifieri apparti milli jagħti tifsiriet differenti eċċetera, iħares ukoll lejn trattament li huwa iktar sħiħ, pereżempju lejn l-idjomi. Għal Dunkarn, it-trattament tal-idjomi u tal-użu kien kien importanti ħafna. Anki bis-saħħa tiegħu kien fil-ħsieb tiegħu ta' Dunkarn kien kien juża għadi tal-frażijiet tal-lingwa biex jagħmel distinzjoni, jagħżel bejn dizzjunarju u xi ħaġa li hija inqas ta' siwi. Għal Duncan, jiġifieri kienu importanti anki l-frażijiet u t-tifsiriet tagħhom. Is-Sinti staqsejtni kemm kienu kemm kellhom importanza dawn il-kitbiet, jiena tkellimt fuq l-editorjali. Tinsiex li Duncan kellu ċertu piż, kien kien il-President tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, kien stmat ħafna u allura dak li kiteb bilfors li qanqal lil ħaddieħor jagħmel ċerti xogħlijiet. Nafu pereżempju li sas-sebgħinijiet Mikiel Agius kien prattikament lesta manuskritt ta' dizzjunarju Malti-Malti li huwa l-ewwel wieħed monolingwi, għadu manuskritt, insibuh fl-arkivju tal-Università, u l-ewwel teżawru wkoll li huwa qisu qed jimxi fit-triq li kien li kien indika Dun Karm permezz ta' ta' waħda ta' wieħed mill-editorjali fuq il-Malti. L-istorja tad-dizzjunarju Ingliż u Malti ma tibdiex b'Duncar mitfugħ b'ruħu u b'ġismu jdomm id-dizzjunarju. Nafu li kienu nvoluti Temi Zammit u Ninu Cremona fost oħrajn, u anki saħansitra dizzjunarju differenti, id-dizzjunarju manuskritt ta' Salvatore Mamo. Mir-riċerka tiegħek, kemm kien ta' għajnuna dan il-manuskritt ta' Salvatore Mamo u x'sehem kellu fid-dizzjunarju Ingliż u Malti ta' Duncar? Tajjeb, Francesca, inti semmejt il-Ninu Cremona, Temi Zammit, kien hemm nies oħrajn. Temi Zammit, eh, is-sem ewlieni tiegħu fih dan id-dizzjunarju kien li sar jaf b'dizzjunarju manuskritt ta' ċertu lessikografu ieħor li ippubblika kien dizzjunarju fl-1885, eh, Salvatore Mamo. Wara d-dizzjunarju stampat Salvatore Mamo beda jaħdem fuq ieħor manuskritt u dal-manuskritt li kien aqwa mid-dizzjunarju stampat b'xi mod sar jaf bih Temmy Zammit. Temmy Zammit qal bih lil Ninu Cremona u minn hemm telqet l-istorja tad-dizzjunarju manuskritt ta' Salvatore Mamo, dizzjunarju li kellu jservi ta' tassies tal-pedament li fuqu kellu jinbena d-dizzjunarju ta' Dun Karm. Issa. Kemm fir-realtà d-Dizzjunarju ta' Salvatore Mamo kien kien qiegħed jintuża biex jinbena d-Dizzjunarju li aħna nafuh bħala d-Dizzjunarju ta' Dun Karm. Dun Karm stess, fid-daħla tiegħu għad-Dizzjunarju, d-daħla semmiha erba' kelmiet qabel jew erba' kelmiet ta' qabel. Jgħid, jgħid, jgħid ċara u tond li l-ewwel faxxikli kienu bbażati fuq id-dizzjunarju manuskritt ta' Salvatore Mamo, dizzjunarju li mbagħad spiċċa mitluf fil-gwerra għax kien fil-, kien jinżamm fil-Ministeru tal-Edukazzjoni ta' dik il-ħabta il-berġa, għax kienet berġa tal-kavallieri qabel, iġġarfet u d-dizzjunarju ntilef magħha. Imma jien hawn nagħmel ir-riċerka dwar id-dizzjunarju ta' Dun Karm meta kont l-arkivju tar-Rabat, l-Arkivju Nazzjonali, fil-fajl ta' Dun Karm sibt kopji ttajpjati, kopja fir-realtà ttajpjata ta' ta' parti mid-dizzjunarju manuskritt ta' Salvatore Mamo. L-istorja hija li Franġisku Saferju Caruana li kien imdaħħal ħafna fil- anka kien fil-kumitat ewlieni li kien qed kellu joħroġ id-dizzjunarju ta' li llum nafuh bħala d-Dizzjunarju ta' Dun Karm, dan kien imqabbad jittajpja kopja ta' ta' ammont ta' paġni kull darba mid-Dizzjunarju Manuskritt ta' Salvatore Mamo biex jgħaddiha lill-membri kollha tal-Bord. L-ewwel ħidma kellha tkun issir minn Bord. X'ġara? Sibt ħmistax-il paġna minn dawn li kien ittajpja Franġisku Saverju Caruana li kien ikkupjhom minn Salvatore Mamo. Mela ħmistax-il paġna minn Anglomania, l-entrata ta' Anglomania sa Eppeasively, u l-prefazju, b'kollox sittax-il paġna. Issa, abbażi ta' dawk is-sittax-il paġna, jiena ngħidu ħmistax, neskludu l-prefazju, jien stajt Nagħraf ir-realtà kemm minn Anglomania sa Appeasively, il-Dizzjonarju ta' Dun Karm kien jew ma kienx fir-realtà imsejjes fuq dak manuskritt ta' Mamo. U qbadt kampjun u sibt li fir-realtà kulma kien hemm li ma kienx ma kien hemm ebda xebħ bejn id-dizzjunarju manuskritt ta' Mamo u d-dizzjunarju ta' Dun Karm, ħa nsejjaħlu d-dizzjunarju ta' Dun Karm jiena, għax fir-realtà il-biċċa kbira tax-xogħol eżatt għamlu. Kulma kien hemm tnejn fil-mija biss tal-entrati li ma fihom assolutament ebda xebħ. Mill-bqija, 49 fil-mija tal-kampjun li qbadt jiena juri li l-entrati kienu identiċi, imma copy u paste. Fil-bqija, jiġifieri fuq l-40 fil-mija sew, kienu l-istess, ibbażati fuq ta' Mamo, eħe, fuq il-manuskritt ta' Mamo, b'xi differenzi verament żgħar. Kienu, ix-xebh kien wieħed sostanzjali, jiġifieri fl-ewwel ftit paġni, kif jgħid Dun Karm, nistgħu nikkonfermawh mir-riċerka, kien imsejjes fuqu, però kif nafu id-Dizzjonarju Manuskritt ta' Mormon qered fil-gwerra, sal-lum ġifieri huwa manuskritt mitluf. Hemm indikazzjonijiet ċari ħafna imma li anki waqt li kien qiegħed jibbaża d-dizzjunarju tiegħu fuq Mamo, Dun Karm u forsi t-tim ta' dik il-hub tal-Kumitat, kien qiegħed iħares ukoll fl-istess waqt lejn il-Concise tal-Oxford, l-Oxford Concise English Dictionary ta' jidhirli kien ħareġ eħe fl-34. Jiġifieri intuża ferm iktar wara l-gwerra l-Oxford. Però anki Waqt li kien qiegħed iħares lejn Mamo, kellu wkoll, żgur min kien qed jikkompila d-dizzjunarju, l-Oxford quddiemu, u din l-influwenza hija ċara ħafna. Albert Victor La Ferla, id-Direttur tal-Edukazzjoni ta' dak iż-żmien, jipproponi lill-Gvernatur sabiex jgħaqqad bord ta' seba' minn nies, fosthom Dun Karm, sabiex jaħdmu mingħajr ħlas fuq ir-reviżjoni tad-dizzjunarju manuskritt ta' Salvatore Mamo. Fil-qosor, kif żvolġiet l-istorja sabiex Dun Karm jispiċċa jieħu x-xogħol kollu li jaħdem fuq id-dizzjunarju? Iva, Francesca, fil-bidu kien hemm dan li qed insejħulu isejħulu ma fil-minuti li sibta xi nsibt il-minuti eh, ta' u korrispondenza relatata ma' dizzjonarju, qed jissejjaħ il-Kumitat Ewlieni. Tajjeb. U dan kien magħmul minn La Ferla, Dr. Albert Victor La Ferla li kien il-President, kien President ta' dan il-Kumitat u kien id-Direttur tal-Edukazzjoni ta' dik il-ħabta. Kien hemm Pietru Pawl Sajdon, kien hemm Franġisku Saverju Caruana li semmejna diġà, Emmanuel Benjamin Vella tal-ġabra ta' Ward, forsi magħruf l-aktar għalhekk, Ninu Cremona, Dun Karm u r-Reverendu Farrugia Gay. Issa, imma kien hemm meta meta dan il-kumitat ma bediex jiffunzjona tajjeb biżżejjed, għaliex tajjeb ngħidu li dawn kienu jaħdmu jiltaqgħu biss darbtejn f'ġimgħa wara l-ħinijiet tax-xogħol, jiġifieri dizzjonarju ma jistax jinħadem hekk. Bdew jinħadem imma imma ddum għomor. Bdew jitwaqqfu wkoll sottokumitati u nafu ġifieri liema persuni kien hemm fihom u liema ittri kienu jaħdmu fuqhom ukoll. Nafu pereżempju li f'wieħed minn dawn is-sottokumitati kien hemm Ġużè Ketkuti li kien qed jaħdem fuq xi ittri, fuq xi ittra. Kien hemm anki Ġużè Aquilina li kienu qegħdin jaħdmu. Issa, imma mbagħad ġie deċiż mod ieħor, jiġifieri b'xi mod, la, jiġifieri dawn is-sottokumitati telqu jaħdmu u hemm irrekordjat fil-minuti li dawn qabdu ċertu ċertu ritmu. Però, billi l-kumitat ewlieni baqa' jaħdem fuq l-ittra A tad-dizzjunarju, inutli jaħdmu fuq il-B, iċ-C u d-D u mexjin fihom dawk sewwa, imma l-għada ma tistax toħroġ, jiġifieri ħarġu l-ewwel żewġ faxxikli u x-xogħol u x-xogħol għadu wieqaf. Allura l-ħidma fil-kumitat minħabba f'hekk sfaxxat, Insibu lil, per eżempju, lil Dun Karm jitkellem jitkellem dwar dil-ħaġa ma' ma' Laurent Ropa f'ittra, jgħidlu x-xogħol fuq id-dizzjunarju miexi bil-mod wisq. Imbagħad ġara li il-kumitat ewlieni rrealizza x'kien qiegħed x'kien qiegħed jiġri u xi ħadd li m'għandniex iswed fuq l-abjad min kien, però kien hemm xi ħadd li mexxa l-idea li d-dizzjunarju x-xogħol tiegħu jaqa' f'idejn persuna waħda u l-persuna indikata kienet kienet fil-fatt Dun Karm li tagħmel ix-xogħol hi tal id-damma tad-dizzjunarju u mbagħad ix-xogħol jgħaddi għar-reviżjoni tal-Kumitat Ewlieni. U x-xogħol baqa' baqa' miexi hekk. Dun Karm f'verżjonijiet differenti tad-daħla x'hu kien qed jipprepara għandna l-manuskritti bħala preparazzjoni għad-daħla għall-erba' kelmiet ta' qabel jgħid li x-xogħol offrewlu din Din il-biċċa xogħol u hu jgħid hekk, jiena u jiena ħsibt u aċċettajt. U hekk hekk waqa' x-xogħol f'idej Dun Karm, jiġifieri kien hemm partijiet żgħar lesti li nimmaġina jiena li Dun Karm użhom, jiġifieri jekk is-sottokumitat kien qed jaħdem fuq il-B, fuq iċ-C, kien hemm il-kumitat ewlieni kien qed jaħdem fuq biċċiet mill-A, l-ewwel faxxikli. Dawk, nimmaġina li Dun Karmu żomm. Imma mbagħad ix-xogħol prattikament qegħdin ngħidu d-dizzjunarju kważi kollu għamlu għamlu għadda minn taħt idej Dun Karm. Taħseb li d-dizzjunarju ta' Dun Karm mexxa ma' dak li kiteb fl-erba' kelmiet ta' qabel, fejn jgħid li d-dizzjunarju bilingwi tiegħu kellu jagħti vakobularju għani kemm jista' jkun, filwaqt li jwarrab il-kliem imdaħħal bla għaqal fil-Malti? Iva, Francesca, naħseb fil-fatt hekk għamel. F'eżerċizzju li għamilt li għamilt jiena qbadt id-Dizzjonarju ta' Aquilina. U Aquilina jiddokumenta minn fejn silet il-kliem tiegħu, jiddokumenta l-awtoritajiet. Naf jagħti kelma, U jgħid li din ħadha minn Dun Karm. U minn dawk jiena sibt ma' 3,500 kelma ġdida li Aquilina, ġdida fis-sens li tkun dehret għall-ewwel darba f'dizzjunarju, li dehret għall-ewwel darba fid-dizzjunarju ta' Dun Karm. U Dun Karm jiġi kkritikat minn Diacono, Ġużè Diacono, li mbagħad żviluppa d-Dizzjonarju ta' Dun Karm u kompla jaħdem fuqu u żviluppah, telaq minnu u żviluppah. Fil-fatt id-Dizzjonarju ta' Diacono ismu Psaila Diacono. Dawn meta jitkellmu dwar id-dizzjonarju ta' Dun Karm, jgħidu li jgħidu hekk, jikkritikaw fuq għal ħaġa, jgħidu li ħalla barra kliem meħtieġ għas-sempliċi raġuni li kien ġej mir-Romanz, mill-element Romanz, jiġifieri mill-Isqalli jew mit-Taljan, jew mill-Ingliż. Issa jien f'dan l-eżerċizzju li għamilt fejn sibt 3,500 kelma li Aquilina jiddokumenthom li silithom minn Dun Karm, sibt li aktar minn 90 fil-mija ta' dan il-kliem, ħa nsejħulhom ġodda, dan il-kliem ġdid, fil-fatt huma ta' nisel jew Romanz, Sqalli jew Taljan jew Ingliż. Jiġifieri ħalla barra kliem Dun Karm sempliċiment għax ġejjin minn lingwa jew oħra, ma naħsibx li huwa l-każ. Li naħseb li seta' affettwa lil Dun Karm kien, u ma rridux ninsewha din, il-Malti kien għadu kif sar lingwa uffiċjali fl-1934. mal-Ingliż. U din kienet fażi delikata ħafna, ġifieri kienet għaddiet biex ngħidu hekk il-kwistjoni tal-lingwa u l-Malti kien qiegħed isib postu sewwa. U kien qed jagħmel dan b'ċertu konsistenza u b'ċertu ritmu. Dun Karm allura li kien qed idomm id-dizzjunarju f'din il-fażi, L-ewwel ħaġa kien dizzjunarju importanti ħafna għaliex kien l-ewwel wieħed għax kien hemm dizzjunari qabel Dunkarm, Ingliż Malti kien hemm semmejna Salvatore Mamo 1885, kien hemm Busuttil, Malti Ingliż u Ingliż Malti 1900, kien hemm eh, ta' Magro eh, li ħarġet biss biċċa minnu. Ġifieri kien hemm dizzjunari Ingliż Malti, imma d-dizzjunarju ta' Dunkarm L-ewwel ħaġa kien l-ewwel wieħed li kien qiegħed juża l-alfabett uffiċjali tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Allura kien qed jagħti ċerta konsistenza lill-Malti b'mod speċjali fejn tidħol ortografija isma' dil-kelma tinkiteb hekk għalkemm ma stajtx taqbad u tfittex il-kelma bil-Malti għax ma ninsewx kien Ingliż Malti. Imma ħa tiltaqa' ma' kliem Malti fl-entrati u allura jkollok idea aħjar ta' kif għandu jinkiteb. Eh, Dunkar ma rridx eh, f'dil fażi delikata jgħid juri lil Malti bħala lingwa li m'għandix ekwivalenti per eżempju ta' kunċetti Ingliżi. Ġifieri eh, kliem bħal maskott, hamster, hamstring, jagħtih bl-Ingliż imma mbagħad jagħti definizzjoni ta' x'inhi l-ħaġa bil-Malti. Ma jagħtix l-ekwivalenti, ma jagħtix Hamstring, bl-Ingliż, hamstring bil-Malti ukoll, jiġifieri hamstring bl-Ingliż, l-istess kunċett ħa tirreferi għalih bl-istess kelma, kemm bl-Ingliż u kemm bil-Malti. Dik ma jagħtix indikazzjoni tagħha, Dun Karm, jagħti biss id-definizzjoni. U din jagħmilha diversi drabi. Dun Karm kien jevita li jgħid hamster, hamster, Hamstring, hamstring. Maskott, maskott. Ma kienx jagħmilha dik. Kien jagħti definizzjoni. Però għal kliem ieħor, per eżempju ballistika. Ballistics bl-Ingliż, ballistika bil-Malti. Fjord bl-Ingliż, fjord bil-Malti, jagħtiha wkoll. Dunkarn ġieli kien jagħti ġifieri l-ekwivalenti. Issa, fejn fejn kien jagħti l-ekwivalenti kien qiegħed ikun bla dubju ta' ta' għajnuna għal min ried jittraduċi, għal min ried juża l-Ingliż u l-Malti b'mod aktar kreattiv, li dak ngħidulu d-dizzjunarju attiv. għax l-utent qed ikun attiv, qiegħed jagħmel xi ħaġa hu bil-lingwa, irid jaqleb pereżempju mill-Ingliż għall-Malti. Imma fejn Dun Karm ma tax l-ekwivalenti u kien qed jagħti d-definizzjoni, hemmhekk qiegħed, fl-opinjoni tiegħi, imur eqreb tal-iskop tad-dizzjunarju. Wieħed mill-iskopijiet ewlenin tad-dizzjunarju għal Dun Karm kien li jagħti għodda lill-Maltin li riedu jifhmu aktar bl-Ingliż. U hemmhekk Dun Karm kien qed jagħmel kien qed jagħmel servizz, kien qed jagħtihom servizz lil dawn il lill-utenti. Fil-manuskritti li jinsabu fl-arkivju tal-Katidral fl-Imdina hemm ukoll xi notu li juru li li Dun Karm ta ħarsa wkoll minn fejn żvolġiet l-ewwel forma ta' dizzjunarju. li skontu jmur lura għal Aristotli, li ddeċieda li jiġbor l-istudju tiegħu skont l-ordni tal-alfabett. Għalfejn taħseb li kellu jmur lura daqshekk sabiex jara minn fejn oriġina d-dizzjunarju? Taħseb li dan kellu xi sehem fir-riċerka tiegħu għad-dizzjunarju bilingwi? Ara, Dun Karm kien qed jaħdem fuq id-dizzjunarju. Fl-istess ħin kien qed ikollu talbiet mill-amministrazzjoni għax irridu ngħidu li l-dizzjunarju, dan id-dizzjunarju kien l-ewwel wieħed u sissa l-uniku wieħed naħseb li kien iffinanzjat mill-gvern ta' dik il-ħabta, gvern li kien barrani, li kien il-gvern il-gvern Ingliż kif nafu. Ġifieri Dunkan kien qed jaħdem fuq id-dizzjunarju fl-istess waqt qed jieħu noti għal meta ħajġi biex qed jikteb id-daħla l-erba' kelmiet ta' qabel, u anki għalih innifsu. Jirriċerka ftit x'dizzjunarji kien hemm qabel. Kien qed jikteb dawn it-tip ta' noti Dun Karm, għandna l-manuskritti f'idejna, f'idejna, fl-arkivi. Imma jridu jittieħdu talli huma, jiġifieri ssib biċċa fuq fuq pereżempju l-ilsna b'mod ġenerali kif jikbru l-ilsna. Jgħid pereżempju li l-ilsna jieklu wkoll, li jieklu kliem ġdid biex jibqgħu ħajjin, imma jridu joqogħdu attenti xi kliem jieklu għaliex faċli taqbdek indiġestjoni. Dun Karm qed jippersonifika l-ilsna b'dan il-mod. Dunkalm jikteb ukoll dwar il-lessikografi ta' qablu. U jgħid, per eżempju, li ħaġa jikteb f'ċertu tul, mhux ħafna, imma meta tqis li qiegħed jieħu noti, jikteb b'ċertu mod ukoll, b'ċertu romantiċiżmu dwar vassalli. jgħid li l-istudju tal-Malti u d-dizzjonarju ħadu xejra pożittiva ħafna minn meta Vassal li beda jaħdem jaħdem f'dan il-qasam. Jgħid ukoll li d-dizzjonarju pereżempju ta' ta' De Soldanis kien hu jgħoddu bħala l-aqwa l-aqwa wieħed. Jiġifieri jagħti jagħti wkoll kredtu lill-lessikografi ta' qablu u dawn in-noti xi ftit minnhom jidhru fid-daħla stampata qabel id-dizzjunarju. Hemm noti oħrajn bħall-eżempju li semmejt inti, pereżempju, fejn jgħid li Aristotli kien l-ewwel wieħed li organizza alfabetikament. li ma jidhrux fid-daħla stampata. Xi ħaġa oħra li ma tidhirx fid-daħla stampata, pereżempju, hija li Dun Karm jilgħab ftit mal-idea, jittratta fi ftit fi ftit żgħira dettall, anzi b'mod ġenerali ħafna, dwar l-oriġini tal-Malti. U Dun Karm jgħid li l-Malti u l-Feniċju għexu intisġu flimkien, kważi kważi l-indikazzjoni hija li l-Malti għandu għeruq Feniċi, tajjeb, bħal bħal pereżempju bħalma kien jaħsibha De Soldanis. Imma din imbagħad baqgħet bħala nota. U ma qatx jidħol fiha fid-daħla stampata, forsi għax rrid jevita polemiċi żejda. Imma eħe li qed inti huma preparamenti ta' Dun Karm kien ċar li qed jaqra kellu ċerti dizzjunari quddiemu u kien qed jieħu noti tagħhom. Kif jagħmel kulħadd meta jikteb meta jikteb studju, meta qed jiġu għall-affarijiet, u mbagħad uħud minnhom ġew stampati fid-daħla u oħrajn le. Maħna s-sabiħ is-sabiħ ta' dawn il-manuskritti huwa huwa li aħna qegħdin naraw dun kam x'kien qed jaqra, x'kien qed jikteb, x'kienet l-opinjoni tiegħu dwar ċerti affarijiet, U dawn il-manuskritti għalhekk huma sbieħ. Iż-żgħażagħ għal Dun Karm kellhom post ċentrali fi ħsiebu, tant li jsemmihom fit-titlu tad-daħliet differenti li kiteb għad-dizzjunarju. Skontok, x'kienet il-viżjoni tiegħu li jorbot id-dizzjunarju b'mod speċjali mal-użu taż-żgħażagħ? Qegħdin nitkellmu fuq Malta taħt l-Ingliżi, meta kien qed jikteb Dun Karm. Allura il-Malti nibdew naraw it-Taljan inaqqas ħafna mill-influwenza tiegħu. Il-Malti baqa' l-ilsien tal-poplu imma beda dieħel ħafna ħafna l-Ingliż. U għan ewlieni ta' Dun Karm kien li dan id-dizzjunarju jindirizzah liż-żgħażagħ u f'ċerti għax hu għandu verżjonijiet differenti ta' tad-daħla tal-erba' kelmiet qabel li huma manuskritti, hemm manuskritti minnhom fejn it-titlu, saħansitra t-titlu isemmih erba' kelmiet qabel l-aktar għaż-żgħażagħ. Ġifieri tant kienu fi ħsiebu huwa jikkompila d-dizzjunarju li awtomatikament fil-preparazzjoni tiegħu għall-manuskritti tad-daħla semmihom, jiġifieri qiegħda miktuba. U jiena nara żewġ raġunijiet ewlenin għalfejn f'Malta taħt l-Ingliżi Dunkarm jagħti importanza kbira liż-żgħażagħ. L-ewwel Raġuni naħseb li hija xi ftit jew wis waħda prattika. Jekk hemm opportunitajiet ta' xogħol, jekk hemm opportunitajiet ta' studju, jekk din il-lingwa tal-imperu hija daqshekk importanti, għalfejn iż-żgħażagħ Maltin m'għandhomx ikunu mgħammra biha? Għalfejn iż-żgħażagħ Maltin għandhom jitilfu opportunitajiet għaliex ma jkunux jafu jitkellmu, jifhmu biżżejjed, jaqraw, jiktbu bl-Ingliż. U wieħed mill-għanijiet huwa dan. U fil-fatt dan id-dizzjunarju għen ħafna, daħal, daħal fl-iskejjel. B'dak il-mod qeda din il-funzjoni prattika tiegħu. Dizzjunarju, ngħidu x'ngħidu, kemm huwa vetrina tal-lingwa. tal-vetrina tal-goppa tal-vokabolarju kollu tal-lingwa. Kemm il-darba ngħiduhom huma veritajiet dawn. Imma fl-aħħar mill-aħħar dizzjunarju huwa prodott ta' utilità. Jiġifieri bħalma bħalma tixtri mobile biex tużah, bħalma tixtri xafra tal-leħja biex tużaha, dizzjunarju ħa jaqdi funzjoni bl-istess mod, jew funzjonijiet. Huwa prodott ta' utilità. Issa jiena forsi ġibt paragun ma' xafra tal-leħja, ma biex tagħmel xafra tal-leħja m'intix ħaddu, imma biex tagħmel dizzjonarju, imma li jaqqadhom flimkien huwa l-utilità. Qegħdin hemm biex jaqdu funzjoni. U dil-funzjoni qdija tajjeb ħafna d-dizzjonarju ta' Dun Karm. Però It-tieni ħaġa, li, li, għax jiena qed, qed nara raġuni prattika għalfejn kellu ż-żgħażagħ daqshekk fi, ċentrali fi ħsiebu, u raġuni oħra. Iż-żgħażagħ huma l-futur. Mhux hekk, jiġifieri partit politiku jifraħ għax jara ż-żgħażagħ miġburin madwaru. Għaqda volontarja mhi xejn mingħajr iż-żgħażagħ. Partit li jaħdem f'gażin tal-festa, ġifieri tar-raħal, ikollu s-sezzjoni żgħażagħ. Għalfejn? Għax inti trid trawwem ġenerazzjonijiet futuri. U dil-ħaġa narawha f'Dun Karm, jiġifieri meta anke f'Dun Karm il-poeta meta qed jaqra l-versi tal-epitalamjon, ta' Rużal Briffa, Tun Kalm jgħid hawnhekk hawn poeta, hawn poeta ġdid, hawn poeta kbir. Dan huwa garanzija għall-futur u jiddedika l poeżija, il-poeżija poeta lil Rużal Briffa, għaddi 'l quddiem, żagħżugħ poeta tagħna. Iż-żgħażagħ qegħdin hemm biex il-futur ta' xi ħaġa ikun sabiħ. Huma parti mill-katina li qed tgħaddi xi ħaġa hi x'inhi, il-poeżija fil-każ ta' Ruża Briffa, il-poeżija bil-Malti, minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ġifieri jekk qabel kien hemm Dun Karm, li forsi kien l-iktar u huwa il-poeta nazzjonali, l-iktar poeta magħruf, Dun Karm qed jirrikonoxxi li issa żmieni għamiltu ġej Ruża Briffa u fiż-żgħażagħ Duncan kien qed jara garanzija li l-Malti mhux biss jibqa' ħaj imma jiżviluppa 'l quddiem. Għalhekk naħseb li kienu daqshekk ċentrali fi ħsiebu ż-żgħażagħ. Duncan kien jara fiż-żgħażagħ il-futur tal-ilsien Malti. Duncan fil-kitbiet tad-daħla tiegħu jagħti lista ta' dizzjunarji ewlenin li ndammu qabel tiegħu. b'xi dettalji ħfief, mil-lenti tal-essikografu, x'effetti ġodda jew differenti ħalla d-dizzjunarju bilingwi tiegħu minn dak ta' qablu? Eħe. Dun Karm, l-ewwel ħaġa, huwa magħruf bħala l-poeta nazzjonali, huwa magħruf bħala l-poeta nazzjonali fost ħafna affarijiet oħra, għaliex ta' statura lil Malti permezz tal-poeżiji tiegħu, jiġifieri bil-poeżiji Dun Karm wera li l-Malti jista' jilħaq l-ogħla livelli. Fil-lessikografija għamel xi ħaġa simili fejn wera li dan dan l-ilsien, din il-lingwa li issa tiġi aġġornata b'alfabett uffiċjali tal-Għaqda qed tiġi aġġornata bit-tagħrif fuq il-kitba Maltija, mela hemm sett ta' regoli. Dun Karm ta statura lill-Malti uffiċjali issa. Issa kif għedna diġà, il-lemmi f'Dun Karm ħa ssibhom bl-Ingliż għax huwa dizzjunarju Ingliż-Malti. Imma l-Malti mbagħad li hemm fl-entrati Huwa miktub bl-ortografija uffiċjali, ġifieri Dun Karm, id-dizzjunarju tiegħu, wieħed mill, mill-preġi jew wieħed mill-oqsma li, li għamel fihom l-iktar ġid kien il-bidu ta' din l-istandardizzazzjoni. Kieku kellek tħares lejn id-dizzjunarji li ħarġu qabel, qabel Dun Karm, ħa tara alfabetti differenti, ħa tara sistemi ortografiċi differenti. Minn Dun Karm 'l hemm, 'il quddiem, ħa tibda tara b'mod ġenerali għax xi ftit jew wisq anki Aquilina u Irene Serracina u Glott kellhom il-partikularitajiet tagħhom f'kif forsi interpretaw l-ortografija, imma b'mod ġenerali u konsistenti minn Dun Karm 'il quddiem ħa tibda tara aktar id-dizzjunarju li qed jirrifletti wkoll ir-regoli aġġornati taż-żmien. Dizzjunarju Ingliż Malti kien hemm qablu, imma ta' Dunkarm kien l-iktar wieħed aġġornat. Is-sehem l-ieħor importanti, kif narah jien u kif xtaq Duncan stess, tad-dizzjunarju tiegħu kien li jkun iktar rappreżentattiv tal-Malti kollu, fis-sens li ta' qablu kienu jagħtu l-kelma tifsira bażika, tifsiriet bażiċi, ġieli kienu jagħtu iktar minn tifsira waħda, u forsi jieqfu sehem. Minn Busuttil qisu, dan beda jikteb fl-1900, stampuha mid-dizzjunarji tiegħu, minn Busuttil anka xi drabi Salvatore Mamo fl-1885 li id-dizzjunarju stampat, il-manuskritt, kien qed jagħti ċertu frażijiet bil-Malti, jiġifieri Mamo, warajh Busuttil, bdew, pero f'Dun Karm tara idjomi bl-Ingliż u mbagħad maqlubin maqlubin għall-Malti u u kien kien jagħtihom jiġifieri kien kemm jista' jkun isib jaqleb idjoma idjoma b'idjoma fejn fejn ikun hemm jista' jagħti jagħti l-ekwivalenti. Id-Dizzjunarju ta' Dun Karm allura qiegħed jittratta lill-Malti b'mod aktar b'mod aktar sħiħ f'oqsma differenti. Dun Karm, pereżempju, jagħti ħafna termini tekniċi t'oqsma differenti. L-oqsma l-oqsma jvarjaw ħafna, jiġifieri mil-letteratura, mitoloġija, jagħti ħafna. Ta' daqskemm kien Forsi mixtieq Aquilina meta jikteb wara, meta Aquilina jikteb idomm id-dizzjunarju tiegħu, jgħid li seta' ta aktar. Imma tinsiex li Duncan kien qed jikteb fi żmien qabel ukoll. Ġifieri, eħe, Duncan ta anki vokabularju tekniku fid-dizzjunarju u minn dak il-lat allura beda jwessa' wkoll l-użu tad-dizzjunarju, ma ħalliehx biss u hekk hekk hu kien il-kunċett ta' ġifieri bħala dizzjunarju għal użu ġenerali. Imma tiskanta kif ċerti termini tekniċi jien naf jekk fl-ekonomija qegħdin nitkellmu fuq imgħax huwa huwa terminu tekniku. Imma huwa wkoll terminu li ma jibqax terminu meta jintuża minn kulħadd u jsir kelma komuni. Jiġifieri li rrid ngħid huwa li ċertu vokabularju tekniku jkun użat ukoll mill-bqija tan-nies b'mod ġenerali u Dun Karm ra li dan, sew dan u sew ċertu vokabularju, ċertu termini tekniċi, ċerti termini tekniċi li ma jużhomx il-pubbliku ġenerali, qegħedhom hemmhekk ukoll, sabilhom post fid-dizzjunarju tiegħu wkoll. Jiġifieri is-sehem ta' Dun Karm, il-lessikografija Maltija minn Dun Karm 'il quddiem ġiet imbagħad influwenzata eħe minn dan il-mod aktar sħiħ ta' kif kien qed jagħmel l-affarijiet Dun Karm, naturalment imbagħad warajh kien hemm dizzjunarji oħrajn li huma mbagħad monumentali huma aktar komprensivi bħal t'Aquilina, bilingwi, ta' Irene Serracino-Grott li huwa monolingwi. Imma Dun Karm ħejja ħejja sodda pedament tajjeb ħafna għalihom.